Khawvel chanchin hi han thlir ila, hripui rapthlak takin mihringte a sualsam thu hi a khatmawi tawkin hmuh tur a awm ve reng a. History thlak danglam dawr khawpa rapthlakte, Civilization ral mai hlauhawm khawpa hripui rapthlak takin a suat mang deuh thak te pawh hriat tur a awm a ni. Tun tumah hian prehistoric hun atanga vawiin thlenga khawvel mihringte sualsamtu hripui rapthlak zual sawmhnih te kan tarlang leh dawn a ni. Prehistoric Epidemic, Sarika, three thousand BC, China ram hmarchhak lamah khian kum sanga zeta upa in pakhat an laihchhuah chuan ru ro thahnem tak mai a lo awm teuh mai a. Heta tang hian hripui rapthlak takin he lai hmuna mihring chengte hi a suasam a nih rinna a lo awm ta a. He hripui avanga thi te hi in pakhatah dah khawm an ni a, he ina ruh ro an hmuh chhuah te hi naupang, tleirawl te leh puitling te ruh ro a nih avangin he hri hian a puia pang a lian a te a zuah lem lo hle tih a hriat theih a ni. Archaeologist te leh anthropologist te rindan chuan he hripui hi a rang em mai a, pangngai taka han inphum hman pawhin an khawsa lo niin an ngai a. Hetianga hri a len chiam hnu hian helai hmunah hian tumah an khawsa zui ta lo a ni. Helai hmun hi Hamin Mangha tih niin China rama prehistoric site humhalh that berte zinga pakhat a ni ve ta ni. Hamin Mangha an hmuh chhuah hnu hlawkah hian China hmarchhak lamah tho khian prehistoric hun laia mi ruang tam tak an pum an phum khawmna hmun pakhat an hmu chhuak leh bawk a. Chu lai hmun chu Miao Zhigao tih ni ve thungin heng an thil hmuh chhuah te atang hian prehistoric hun lai khan heng lai velah hian hripui rap thlak tak hi a leng chiam tawh a ni tih kan lo hre thei ta a ni. Plague of Athens, four hundred and thirty BCE, Sparta ho nena an indo tan atanga rei vak lo, kum BC zali sawmthumna khan Greek ho khawpui ropui tak Athens-a chuan Hripui rap thlak tak kumnga chhung teh ngawt mai a leng chiam mai a. Thenkhat rin dan chuan hemi tum hian mi nuai khat chuangin an thihpui a ni. Greek historian Thucydides chuan mihring hrisel tha pangai takte hi thawk leh khatah an lu chu a rawn sa vak a, an mitte chu nasa taka rawn senin kang tur ang mai hian a rawn awm a, an hrok leh an lei atangte chuan thi rawn chhuakin mihring pangai pawh hi an ang lo hial a, an thaw a rin chhe em em mai bawk. Tiin, he hrilengin mihringte a nghaisak dan chanchin a lo ziak a ni. Scholar thenkhat chuan, Athens khawpuia mihring tam lutuk, in ek chhe beng nasa lutuk chuan khar hri kha a kai chhuak ni tein an ring a. Khatianga hripuiin a nuai lai pawh khan Sparta sipai huaisente leh chak tak tak te chuan an la rawn bei reng tho a. An inhumhimna kulh, long walls, an tih chuan BC. zali pali na thleng khan Athens khawpui chu a la venghim ve hram hram a ni ber a. Mahse, hripui leng karah chuan han tan rei ngaihna awm ta lo chu, Sparta ho lakah Athens chu a tlawm ta nge nge a ni. Antonin Plack, AD. za sawm ruk panga atanga za sawm riat. Rome sipaite ralrun lo haw chu, ram zau tak lahin hlim takin lo haw mah se, anmahni nasa taka sualsamtu tur hrihlauhawm tak an lo hawn tel tlat mai.

Parthia indona a za hnua an lo kir leh khan Rom sipaite khan he hri hi an rawn hawn niin an ngai a. He hriin a sualsam chiam hnu hian Roman Empire pawh chu a nghing ve nasa hle mai a. Chutih lai tak chu an hmelmate tan hun tha a lo ni ve bawk si nen. AD za sawmriat hnua chuan thual chhung indona te a lo chhuak a, barbarian hoin an rawn run ve nghal chat mai bawk nen Roman Empire chu tlu leh din a fawm chho ta a ni ber mai. Plague of Cyprian, AD zahnihsawm nga atanga zahnihsawm sarih pakhat, Plague of Cyprian an tih hian ni khat thilthu lekin Rome khawpuia ringawt mi sanga vel a suat der mai a, heti hun laia Carthage khaw bishop Cyprian-a chuan, He hripui hi khawvel tawp tur chhinchhiahna a ni e, a lo ti hial a ni. Archaeologist ten kum sang ni sawm pali khan Luxor-a he hripui avanga thi te ruang an hal ral ve loh. An taksa chinaia chhah taka zut vek tha hnem tak leh he hripui len hun laia mi chinai siamna atana an hman thuk pathum an hmu chhuak a. Hmanlai hunah kha chuan natna inkaichhawn theih laka an him nan tiin Hri avanga thi te taksa chu hetiang hian chinai hmangin an lo sawng bawl ve thin a ni. Hrileng angin kan han sawi mai takna a, mithiam te chuan he natna hi Hri leng, han tih tur chiah a ni leh ni loh hi an chiang bik lo a ni. Plague of Justinian, AD zanga sawmli pakhat atanga zanga sawmli pahnih, Byzantine lalram kha Bubonic hripui, Bubonic Plague, in a sualsam vak mai a. A hnu leh zelah pawh hut bi nei deuh a lo thleng leh zelin, mi thenkhat ngai dan chuan khar hripui avang khan khatih hun lai khawvel mipui za a sawm khan an thihpui a ni. He hripui hi a hnuah Byzantine Emperor Justinian hming chawi tir a ni ta ngial ngial a ni. Emperor Justinian-a rorel chhung AD zanga sawmhnih pasarih atanga zanga sawmruk panga inkar hian an ropui ber hun tawng chhoin Lalram pawh Middle East atanga Western Europe thlengin an zauh bawk a ni. Khati hun laia an Lalram khawpui Constantinople Tuna Istanbul, Turkey, ah Cathedral ropui tak Hagia Sophia an tih pawh hi sak a ni a. Emperor Justinian hi hripui hian man ve in a dam chhuak hlau a, mahse he hripuiin a nuai chiam avang hian a Lalram bung thenkhat te chu a chan phah nual thung a ni. The Black Death, Sangha Zathum Sawmli Paruk atanga Sangha Zathum Sawmnga Pathum, Europe ram mipui zah ve vel zet te man a, Europe history thlak danglam dawrtu he hripui, Black Death, an tih hian Asia ram atanga Europe ram thlengin a fangkual vel a. A sul hnuah chuan ṭah leh haṭhialna a thleng hi a ni zel mai a ni. Mit hi an awm zawih zawih reng mai si a, thlan laih tak ngial pawh a hau tak avangin a rualin thlan pakhatah te an inphum ruih mai ṭhin a ni. He hripui hi bacteria chi khat, Yersinia pestis, in a thlen a ni a. Sazu atangin Uihli kan tih ang chi te hian lo kai chhawngin chumi hnuah mihringin an lo kai ve leh ta ni a hriat a ni a. Vani thlak takin tunah chuan heng bacteria te hi an mang ve tawh a ni. Cocolicli epidemic, Sangha zanga sawmli panga atanga sangha zanga sawmli pariat. Coco Leachli epidemic hi hemorrhagic fever vanga lo awm niin, Mexico leh Central America a cheng mi Mactaduay sawm panga vel suattu a ni a. Coco Leachli tih hi Aztec tawng niin zuva, pest, tihna a ni. Tun hnaia he hripui avanga thi te ruhro an zir chian a, an dna te an han zir chian chuan heng mite natna hi bacteria chi khat, Salmonella subspecies, Salmonella paratyphi, C, in a thlen a ni tih an hre ta a. Heng bacteria te hi khawsik pui natna thlen theitu te niin, hetiang a nate chu an khawsik a sang em em a, dehydration te neiin pum lama harsatna te an nei thin bawk a. Vawini thlenga kan la buaipui natna te zinga pakhat a la ni ve reng a ni. American Plagues, Sixteenth Century, American Plagues an tihte hi Europe lama natna thenkhat European explorer hoin America an put luhte an ni ber a. Heng hrite hi zawng hri, smallpox, te pawh telin Inca Civilization leh Aztec Civilization tluk chhiat hma hret vela leng te kha an ni a. Khati hun lai khan Western Hemisphere-a ram leilung lo luahtu hmasa za sawmkua zette chuan Khang hrileng te kha an thihpui nia chhut a ni. Spanish hoin Inca lalram te leh Aztec lalram te awlsam taka an lak theih mai nachhan pawh kha heng hrileng te vang hi ni a ngaih theih a ni a. Hernan Cortes-a kaihhruai Spanish sipai ten sangha zanga sawm pakua khan Aztec ho khawpui Tenoch titlan chu an la a. Francisco Pizarro-a kaihhruai te pawhin Incas lalram chu Sangha zanga sawmthum pahniha an lo chhuchhe ve leh bawk a, hetianga Aztec pasal tha rual te leh Incas pasal tha rual te Spanish ho laka rei an din hleih theih lo va, an tlawm duai duai nachhan hi zir mite chuan kha tih hun lai hripui leng nasa lutuk khan nasa taka a sualsawm vang a ni e an ti a. Chutiang bawkin Britain, France, Portugal leh Netherland lama cheng a ram leilung luatu hmasa te pawh kha explorer ho lo hmachhawn tura chakna an nei lo em em chhan pawh hripui lengin a nuai nasat lutuk vang vek niin an hre bawk a ni. The Plague of London, Sangha zaruk sawmruk panga atanga sangha zaruk sawmruk paruk. Great Britain-a hripui, Black Death, nasa taka a len hnuhnun ber chu King Charles pahnihna hoa London atanga an chhuah huk ṭum a thleng a ni a. He hripui hi kum sangha zaruk sawmruk panga April thla ah lo in ṭanin fur khawlum uap churh mai hnuaiah chuan a lo darh huk mai a ni. He hri hi Sazu atanga uihli in an kai chhawn, chuta ṭanga mihringte a lo darh ta a ni a. Hripui a rei meuh chuan mi nuai khat zetin an thihpui der tawh a. London-ah phei chuan a mi cheng za sawm panga lai an thi nghe nghe a ni. Heng hun lai hi London khawpui tan kum chhiat kum a ni ve hrim hrim mai. September ni hnih sangha zaruk sawmruk parukah kang mei rap thlak tak chhuakin nili zet khawpui chu a kang hluah hluah mai a, khawpui hmun tam tak chu a kang ral vek nghe nghe a ni. Great Plague of Marseille, Sangha Zasarih sawmhnih atanga Sangha Zasarih sawmhnih pathum. Historian-te sawi dan chuan Marseille-a hripui rap thlak tak a len lai hian Mediterranean chhak lam atanga lo kal bungrua thahnem tak phur lawng pakhat Grand Saint Antoine an tih chu Marseille, France-ah hian chawlhtir a ni a. Heti lai hian hripui laka an him thei nan he lawng pawh hi an lo guarantee in ve nghe nghe a ni. He hripui pawh hi sazu te atanga uihli lam chi ten an kai atang tho a lo darh a ni a. He hri leng hi rang takin a darh leh chiam mai a. Kum thum chhung teh meuh a len hnu chuan Marsail leh a chheh vela mi nuai khat chuangin an lo thihpui leh der tawh mai a ni. An chhut dan phei chuan Marsaila cheng mi za sawmthum lai chu He hripui avang hian an boral a ni. Russian plague, Sanghaja sarih sawm sarih atanga sanghaja sarih sawm sarih pahnih, hripui rapthlak takin kum thum chhung te ngawt Russia khawpui Moscow a han suasam zet chu hripui hlau a rei tak lo inkharkhîr tawh mipui te chu thinrimin an vak chhuak a, hmun tinah buaina an chawk chhuak a ni ber mai. Archbishop Ambrosius phei chu inkhawm tura mipui a lo kohkhawm avangin thah an tum hial a ni. Empress Catherine pahnihna, Catherine the Great, an tih bawk. Phei chu he hripui avang hian pawisak engmah nei tawh lo khawpin a beidawng hman hial a. Moscow-a thil siamna hmunpui, factory, zawng zawng chu rang taka insawn chhuak vek turin thupek te a chhuah rum rum mai a ni. Mahse he hripui a tawp hnu hian he a thupek hi a sut leh ta a. Hripui han reh fel meuh chuan a lo berah mi nuaikhat vel chuan nunna an lo chan hman der tawh mai a ni. Philadelphia Yellow Fever Epidemic, Seventeen Ninety Three, Kum sangha zasarih zawmkhua pathuma Philadelphia, United States a Yellow Fever a len tum hian Official te chuan rin dan dik lo deuh mai an nei pek a ni awm a, chu chu he natna hian an sal chawr ho a man ve lo an ti a ni. Mahse hei hi a lo dik hlel deuh a, African origin nurse pakhat chu he hria vang hian a dam lo ve a ni awm e. He natna hi tho si-in an put darh a ni a. Hemi kuma Philadelphia khawlum leh boruak hnawng chuar mai chuan a hrinchhuah ni berin a lang. Thlasik a lo thawt meuh chuan tho si te pawh an lo kiang ta a. He hrileng pawh hi a reh zui ve ta mai bawk a ni. Mi sanga chuang erawh chuan an lo thihpui hman der tawh thung. Flu pandemic, Sangha Zaria sawmriat pakua atanga Sangha Zaria sawmkua khawvel a lo thang ve zel a, inkalpawhna kawng thar lo awm ve zel avang te chuan influenza virus ten awlsam takin khawvel hmun hrang hranga mipuite a rualin duhtawkin a sualsam thei phah thung a, Kum sangkhat zaria sum riat pakua atanga sangkhat zaria sum kaw chhunga hripui leng pawh hian thlatlêmte chungin khawvêl tuam chhuakin mi makta duai khat vêl zet chu thlan mual lamah a thawn liam leh a ni. Russia-ah case hmasa ber hi hriat a ni a, chumi hnuah Saint Petersburg leh a chhehvêlah darh nghalin Karlova khawvêl a tuam chhuak a ni. American Polio Epidemic Sangha Zakua Sawm Paruk Kum Sangha Zakua Sawm Paruka America rama Zengri Polio a len tum hian New Year khawpuia a lo intan a, mi sing hnih sang sarih veiin veiin mi sang rukin an thih pui a ni. He hri hian naupang lam a man nasa em em a, he hri vei dam chhuak leh tam tak ten an pian sual phah bawk. He hri danna vaccine hi Sanghaza Kualsawmnga palia an siam chhuah hma kha chuan a kha tawkin vei hriat tur an awm reng a. Vaccine siam chhuah a han ni tak hnuah chuan United States-ah chuan hriat tur a awm ta mang lo va. US-a he hrivei an hriat hnuhnun ber chu Sanghaza Kualsawm sarih pakua khan a ni. Zenghlidhanna vaccine hi khawvel puma hman a ni tawh tho nain vaccine hian he natna hi ti tlem tawh viau mah se, he khawvel atanga nuai boral thak hleih theih chu a la ni bik lo a ni. Spanish flu, Sangha zakua sawmpariat atanga sangha zakua sawmhnih. He khawvel chhim lam tuipui atanga hmar tawp nuat pawl thlengin kum sangha zakua sawm pariat atanga sangha zakua sawmhnih chunga Spanish Flu hri leng hi mi mak ta duai zanga velin an tuar a. Heng zinga hmunnga a thena hmun khat chuan an thihpui a ni. Hnam mawl kan han tih ho thenkhat phei chu mangmai hlauhthawn awmah a din phah hial a ni. He hri len hun lai hi Indopui pakhatna hun lai chho a ni a, mipuiin ei tur tha an hmu mang lo a, sipaite khap bena hnuaiah an kun reng mai bawk nem. He hri hian heti taka nasa hian khawvel mipui a sawp phah niin a lang a, a hmingah hian Spanish Flu tih ni mah se He hri hi Spain atanga lo chhuak a ni chuang lo va, Indopui pakhatna lai khan Spain chu neutral ram a ni a, press mi te pawh khuahkhirh an nih ve lem loh avangin he hri vei te pawh hma takah khawvel hriatah an puang zar thei zel a, chuvang te pawh chuan Spain ah hian he hri hi leng bik riaua hriatna te a lo awm avangin a hmingah pawh Spanish flu an lo tih phah ta daih thung a ni.

Hong Kong-ah April sangha chakua sawm nga pasarih-a hmuh leh niin United States tuipui kam a awm khawpuiah te sangha chakua sawm nga pasarih nipui lai khan hmuh a ni ve leh bawk. Khawvel pumah mi makta duai khat leh nuai khat chuangin an thihpui a, US bika ringawt pawh mi nuai khat sing khat sang rukin an thihpui a ni. Aids Pandemic and Epidemic, Nineteen Eighty One to Present Day, Kum Sanga Zakua Sawmriat Chaua Hriat Tan a ni atang khan Aids vei hi mi makta duai sawm thum panga bawr an awm tawh a. Aids thlentu, HIV, an tih hi Sangha Zakua Sawmhnih bawr vel khan West Africa ah chimpanzee atanga mihring ten an kai chhawn a ni a. He virus hi khawvelah dar zelin kum zabi sawmhnih na tawp lamah phei chuan khawvel pum a tuam chhuak a ni. He natna hi tihdamna a la awm lo va, amaherawh chu kum sangha chakua sawmkua khan a enkawlna damdawi siam chhuah niin chumi hmanga tha taka inenkawl te chu rei tak pangngai takin an dam thei a ni. Kum sang ni sawmhnih kum tir lam khan mi pahnih chu enkawl dam an ni a, hei hian mithiam te a ti phur hle nghe nghe a ni. H one N one flu pandemic sanghnih pakua atanga sanghnih sawm, kum sanghnih pakua a lo chhuak swine flu hi H one N one virus in a thlen a ni a. Mexico ramah sanghnih pakua nipui laiin a lo chhuak tan a, chumi hnuah khawvel pumah a darh ta a ni. Centre for Disease Control and Prevention in a tar lan danin, khawvel pumah kum khat chungin mi vaibel che khat leh nuai khat velin he hri hi an kai a, Mi nuai khat singa sang khat zasarih atanga nuainga sing sarih sanga zali inkar vel an thi bawk. He hrileng hi naupang leh kum lama la upa lutuk lo ten an tuar nasa a. Thi zinga za sawmriat lai hi kum sawmruk panga hnuai lam an ni bawk. Mithiamte chuan a tlangpuiin hrileng ṭhinte hi kum lama upa deuh ten an tuar nasa bik zel a. Chung avangte chuan an taksa a ral do khawl te pawh heng virus lakah hian an lo build up ve zelin, chu chuan he H1N1 lakah pawh hian an lo him phah ta niin an ngai a ni. West African Ebola Epidemic, Sang ni sawm pali atanga Sang hnih sawm paruk.

Case report hmasa ber chu December sangni sawm pathumah Guinea a ni a, chumi hnuah Liberia leh Sierra Leone velah te rang takin a lo dar chho ta a, thihpui tam berna hmun pawh heng ramah te hian a ni. Centre for Disease Control and Prevention-in a report danin Nigeria, Mali, Senegal, United States leh Europe ramah te pawh tlema zawng chu He natna hi hmuh a ni ve bawk. Ebola hi tihdamna damdawi a la awm lo va, vaccine siam chhuah tum hian mithiamte an la phe char char a ni. Zika virus epidemic, two thousand fifteen to present day, Zika virus te hi thosi chi khat Aedes genus an tihte chuan an pu darh a, Chutih rual chuan mipat hmeichhiana hman atang pawhin a inkaichhawn ve theih a ni awm e. He virus hian naupang leh puitlinga engmah na a siam loh laiin nu pum chhunga naute erawh chuan nasa takin a lo tuar thei thung a ni. Chu chuan nau pian a ti khaw loin harsatna tam tak a siam thei a. Zika virus kengtu thosi te hi ramlum leh hnawngah te an inthlahpun chak avangin heng South America, Central America leh United States him lam ram te hi an awm duhna hmun te an ni a, Zika virus pawh hi heng hmunah te hi chuan a hlauhawm hle thei dawn tihna a ni. Awle, khang te kha khawvelin hripui a lo hmachhawn tawh langsar zual sawmhnih te an ni a, tunlaia hrileng mek erawh sawi ngai lo lum ah ka han dah rih a ni. Heng bakah hian mihring te suattu virus lo awm sawm pahnih te tih vedio ka lo dah tawh hi lo en chhun zawm la, tun tuma ka han tarlan tel tak loh. Tel ve ngei awma kan lo ngai tur ang chi kha hetah hian ka dah tawh avangin tun tumah hian ka han tarlang tel ta lo mai a ni.